I had a chance, an opportunity to speak to Manyangati Komisa before everything happened. Ni ve na chance ya ku tlhela ni vulavula na na le care stylist after loko se swi endlekile. So eh leswi nga humelela leswiwani mm ni vulavula na Manyangati and a swi tikomba nga ku ku vi na some tension leyi nga humelela before I think it's last year. Loko ni vulavula na Manyangati a ni hlamusela ku exi eh. ku ve na tension nyana before i think tension ya kona a yi nga ku tension ya kona a yi sweswo swo swi nga endleka khale kahle kahle ko va ku a ni zangi ni lava ku lava ta swi ni swi ni swi ni swi vulavula ngopfu ku va ni swi teka ngopfu because of swa khale a ni lava ku vulavula hi swa sweswiwa ntsena sweswi leswi swa swa swi humelela ni nga se va ni hlamusela u ni hlamusela timhaka ta ku um misa luya lekere um u u u u hayi a tlanga risimu leriyani a. a ka a ka event ya leyi ku nga na Benny Mayengani risimu leri a ri vulavula hi ra va million hi ku phela risimu leri vo Joe a va ri tsakeli mhaka ku i xi ri vulavula hi ra va khumba swinene because of the things leswi nga mixiniwa ka risimu ni vulavula hi sayiti ra Manyangatsi sweswi okay va nga tholi Manyangatsi and his comrade ku ri exi mfo I think like ri u lava advisor advisor hi laha u kuma ku ku va na munhu loyi maybe a va ka a n'wi tsundzuxile kumbe a n'wi hlamuselile ku this is what is going to happen.

a ni hlamusela swi nga hlamuselisa swona a swi teka nkarhi phela lona hi ta ku hambana manyangatsi they have to vona manyangatsi as va ri macomrade va yi va va teka president ya vona um president eh, benny mayengani eh, leni va yi ashara yi fanekele yi ta halawani then the things a va karhi va tiyisa timhaka ta ku ri no va ta fanekele va nghena estageni so leswi humelela ya ni vulavula manyangatsi but manyangatsi a tikoma a nga tsakangi yena hi mhaka ku the event yi kumeke yi tlanga risimu leri nga khumba dokodela ri tlhela ri khumba na president and then Manyangadzwa u le kusuhi ngopfu na president a tlhela a va kusuhi ngopfu na dokodela so I think na mehe vhele sweswo hi ku ya hi mina loko ku ri ku xilo xi endleke xi nga tsakisa ni boheka ku ri nga vuxapu swi va hi ndlela leyo then hi na khandziya stage mina then because of I had to to to give the the live broadcast ya performance ya president Benny Mayengani as I promised and as leswi ni tshamaka ni swi endla. so ka ku nghena exitejini mina as ni ri manager ni vi ni nghena exitejini access yo nghena exitejini ni grant-iwe yoho from a ka murhangaphandla ku ri ni fanekele ni nghena exitejini so ni nghenile exitejini laha ni nga fika ni ni xuta live hi mehe ntsena ka gaza ni kotaka ku xuta live ya quality ni xuta xuta na tihiki na vito ra tihiki ni xuta hinkwaswo leswi a swi karhi swi humelela lahaya so ya I'm proud of myself about the job that I've done yesterday so loko ni endzela mahlweni ni nyike ti-live vanhu vo tala va hi vone live a yi sasekile swinene ni vulavule ni ka live ni na le kusuhi na presidente na ku tsakisa exitejini loko a nghena risimu leriya ro na valoyi van'wani va vayuda i think that xikwembu se a xi sungula laya ende xikwembu lexi a xi sungulaka ku who must enter i mhani a fanga a ngheni so ku ri ku vulavule yini laya a ni nga ri kona mhanyanga swi hlamusetini ku mhani u te yini mhani a te yini na ye le kereke swi hlamusetini laya ku jana marito kokwana ni nga ri kona laya mhani ni ri xitejini va swi vonile a ni jikisanga khamera ya mina a ni jikisanga khamera ya mina . a ni yi jikisanga khamera ya mina ni komba xikwembu lexiya ni swi vonile a ni swi vona so a ni loko ni khome foni ni kha ni a ni fanele ni hala so a ni swi vona ku humelela yini ka kokwana kokwana a ni ri ku swi voneni so a ni jikisanga khamera because I was not there for squabble I was not there for sweswo swi endleka na hlamusela sayiti ra manyangazi loko a ni ri munhu walowo un'wanyana wo ka a nga fani na van'wana a ni ta ni jikisile ni mi enjoy sweswo ka va sukumetana sukumetana swin'wana na swin'wana sweswi swi nga ku veni hi trend namuntlha. so but then a yi kweni tsakisiwa a yi kweni vuyerisiwa hi tsakisa swo fana van'wana va tsakile van'wana va kha va swi va khoma kahle but then vo fana na mina I'm disappointed because like a it's a person loyi a nga kona xigazeni giving us entertainment week in week out xigaza Friday xigaza Mondays like has been they've been there doing the most and then a karhi a endla swilo swa quality hi tsakile swinene as hi ri Matsonga and I'm proud of him so Mm. ku ku tshama ku endleka yini khale ka vona i don't know but like namuntlha u ni hlamuseti hi vuenti ku manager this is what happened so na heta side ra manyangatsi se ka side ra manyangatsi swi endlekise sweswo va sukumeta va sukumetana manyangatsi a nga vuyangi loko Manyangasi a hlamusela xitori yena u ri loko a hlamusela xitori na ku charger foni u ri yena a nyikiwe mali a nyikiwe mali ku fanekele a nghena stejini ya three hundred ku ri a fanekele a ya a yi nyikela stejini mali liya ku vi na njhekanjhekisano ya ku va mani va nga ngheni mali va nghena ene since ku ri a rhume hi comrade a fanekele a nyikela president Benny Mayengani Manyangadzi waloye se ku vi na ku phuxana la Manyangadzi a nga hlamusela timhaka ta ku ri lekere u n'wi phuxini and a fanele a n'wi phuxanga a hlamuseti kunene ku ri mfo u nga ngheni laha ti-reasons ta so because of na lava va ri ndzeni yena a vona swin'wana van'wana va vona swi nga fanelanga ku va va ri layani ni daniela se se ka famba na president hi ti picture ni voni ni manyangatsa na president so u ri eka yena u lave ku la ta n'wi ba hi glass loko va karhi va phuxana laha leswi glass ya kona loko yi lo hupa yi ta va yi bila va ri ndzhaka yena but then for him to protect na ku va a pfala ku lekera nga endli sweswo he had to throw himself laya mi ngo i be hi kick sweswo mi nga ku swi entertaineni aka ti-trends so but then swi fikise sweswo va wela hansi va kokana nene mali

swinene ni nga proud hi swona he didn't, he didn't uh, uh, uh, had that pride ya ku i can't but he did it uh, a tlhela kombela ku rivaleriwa a nga vanga na pride so i'm proud of manyangatsi and thank you manyangatsi for doing that publicly because you are a figure now na khensa because at the end of the day we must have peace and peace fa endla yi hina mina no zoveka ku kwatsiwa but loko swi fika ka ku va ni endli xihoxo pride yo ni vula ku sorry a ni hava na vula ku sorry vutomi byi ya mahlweni ndlela leyo so ya um loko ni vuya ka timhaka ta

ni vuya hala ka xitori xa le kereke sweswiwani ka sayiti ra le kereke ndzi vulavula le kereke ni n'wi hlamusela ni disappointed right on the stage ni khandziya stage ni n'wi landza ni fika ni hlamusela ni disappointed a ku no manager ta ku talk tomorrow because of eish leswi a swi ni komba nga ri ku ri clutch and clutch ya kona yi katsa munhu un'wanyani ni nga tshama va kusuhi na yena ku nga tshami ku endleka leswi na leswi na leswi na leswi na leswi because male manyanga u tshame a ni tlherisa na timhaka ta ku loko ni nga endli yini u ta posta swilo swa nga swi capture tshame hi holovela va kha xuta xuta ti-video hambi nga ku le ka sipo se ni ku ni ku um manyanga sweswi a va nga endlangi sweswo swo kha hi vhela kha hi ti vulavulela se na ni hlamusela ku no maybe u nga ku ri yo clutch yaleyo but i believe ku na risimu leriya i mi a testa ni yes because risimu leri nga tlanga wena because eka ni tlhandle timhaka ta ku ti comparative ka ni ku no ku na ku na ku na a song ya play you are not supposed to play it i comparative from ADP because of ku na president and mina loko ni ngisela kereke was not wrong get me straight get me right Lekker was not wrong. Lekker angari wrong. Number one, she Gaza Monday, I tlanga piano. Number two, she Gaza Monday, we play all uh, uh, uh, Xitsonga i songs ku tlangiwa i ti i ti ti tinsimu ta Xitsonga aka xigandzamandizi I regardless ku who is fighting who we all know ku ri there is a beef between Benny Mayengani and Mister Post but then that doesn't mean ku ri loko ku ri na Benny Mayengani ka event a lo rhambiwa ku nge tlangiwa risimu ra Mister Post hi D_J unless loko ku ri ku the the criteria it says that that is the reason why ni byele Manyangatse ku ri maybe le ka ro ta lava advisor ya ku loko ku ri na ti-event ta so ku ri na munhu wa so a wu endli swa so ku tlanga tlangiwa tinsimu to tala and le ka i tlanga. tinghoma hinkwato u ta ku fika ku sweswiwani hi nkarhi wa ku hi tlanga ta xikhale va tlanga ta xikhale sweswi a ku ta ku karhi hi tlangiwa njhani va tlanga tlanga tinsimu teto and like is doing good ka sweswo so since ku ri ku yena i ya tlanga risimu ra one million leri nga ri ya khumaka van'wana nga va khumbi kahle a ku nga ri problem hi ku ya mina because of a gigini ku tlangiwa tinsimu tin'wana tin'wana leti nga ta tsakisa vanhu because lekere loko a ri layi hi ye xigaza monday xigaza monday honestly speaking it's all about lekere xigaza monday i lekere kahle kahle zama leyi i lekere so loko loko loko loko swi ri so le ka na hlamusela timhaka ta ku ri exi misava ya ku tshame ku va na this thing eh, a lava ku xi tirhisa against me so clutch leyiwani hi yona yi endla ku a endla swa so and because of manyaka sina n'wi tiva sometimes ka ti-contact ta yena u va a analyze swilo hi ndlela yo ka nga ri yona so swi nga endleka lekere na yena a va a va nga a nga khomekanga kahle hi maendlelo ma yena but lexi ni nga xo hi xona going to that event eh, a ku ri na clutch between the two leyi lekere a nga hlagena a yi hlamusela ni ka live ya yena ku Manyanga ku tshama ku endleka sweswo va tlhela va teka vanhu va so va va heleketa va ta va ta ni moxela ni to ka ni nga hlamuseli xiyimo xa kona but hi le le Kruger tell me ku Manyanga va tshame va nga va nga va teki vanhu va va yisa a ku a ka place la tshama kona le karhi va va ya moxa hi swona swi a swi nga swi nga endla ku swi spark ku that thing yi za yi gina yi fika kwala se swi tikomba kahle ku tension a yi ri kona ni loko ya lahaya so lexi mina ni nga xi support-iki kunene i timhaka ta ku ku gina ku khomiwa na hi mavoko mina ni ti vulavula ngopfu hi nomu kwala a nga ta tshama ku phika ni ni be hi mpama.

Lekere a nga ri wrong hi ku tlanga risimu a nga wrong lekere na sweswi na swi vula sweswo Benny Mayengani a nga ri event ya yena Benny Mayengani was invited remember that is Gaza Monday president va lo invitiwa president doesn't have an executives or a criteria leyi va nga ta yi veka aka an event yo fana na Gaza Monday ku ri guys do this do that president was seated on the car waiting for his time after loko karhi u ta fika president took his time va suka movheni va va endla hi performance he performed 47 minutes va ba tinghoma ta sweswi va ba tinghoma ta khale and we're all calling the songs hi kha hi mi tlangela tona we're all happy.